Abana bane aiye baba abana bane nyambe kinanyarere obo nabwo ogotera negere tobokano Ehe. kware kong'e primary ti national district gocha amboeto gotira gotira Aha. bono ekero naika narwe primary

Naboigo no uncle yane nero ari korokwa omwenga. Ehe. Nabo twarenge baragumu. Mhm. So ekero twagenda rirakora nakora form four Mhm. ngacha bosongo Ehe. narenge naende siri omoke nakorete ekebwate emiaka ikomi na saba. Yes. Nde omoke sana nkanyora omongwana okorokwa Obwansu promotions Aha. Tadius. Mhm.

Bagoteba ng'a, Ogaka tosuke ng'ora, bang'ina tosuke ng'ora, ogaka tosuke ng'ora, bang'ina tosuke ng'ora. Mhm. Ekero nare kodia akarealise, oh, omwana Omwana oyo nabwate kumbe- etalanta. ndoche nabwate etalanta. Kumbe ere namanyete abamura aba barenge Nyamira, Aha. aba barenge king'oina, Elias king'oina na Momanyi Edwin.

Bono ekero twaika iga aria, nkarigereria ekero bakora twagenda, nkomorani maega ng'omotebi naki iga arende gose noo Nabo ori gete aa, aa, noo ntakire kobera aa. Iga noo mpira ong'ete kabisa. Aha. Ogontebia nabo kwarorie, baria bakane gochinywa mira ngacha nkagenda. Kumbe, Mhm. obwango obwo onsongo tarakora gekonere. Aha, nari konya nere asoiro. Nere nari asoiro oyo. Aha. Ekero twaika iga aria.

Bono ekere namomanya mosapoti Mhm. abande rende intwe ntwamaete esababu mono Ehe. tokare gopinga naende egento iko chire titwatangasire nyamira super stars naende motari tokoriira nigo tochake buya Ehe. onsongo ogoteba yaya namomanya aye seino Mhm. mbogetutu marani chache Yes. Elias king'waini oyo ore chairman yaito iga, tobeka are gesusu. Bono tosa kobeka egento ekio ng'a Nyamira Super Stars, abanto ngochi bare gotantana ng'a nse obe Elias Nyamira, ng'a nse obo Siko Nyamira. Erieta tiga richangigwe ribe universal, naende nse gotoka abanto mbare amashabiki maybe angete Nyamira, abande mbara mbarange kogora chingera chiaito kiagera eyio Nyamira egoteba. Okay. Bagateba tiga orete erieta omonto atari komanya ng'aki.

Bono ekero twarigereria rieta eri, tokanyora neri eri riansurire. Aha. Ekiagera bono nibwati ng'a neri yanyamira eribugo riria riasungusia It is general. ase ase eng'encho ng'a kera omonto narue aye oruete marani Eh. eliasi aruete bo gesusurugoro Eh, bono. osongo nere oroche onyamire aruete kenyatta nere nyamire mogoteba ng'a ase Eh. eng'encho nituruete korwa isiko tiga torosie erieta ring'ao Yeah. okay Bono rende ekero twaigwana, Mhm.

Chingera twatererete na bana Sungusha Kenya Mhm. nabo chire ikomi, Aha. chingero ikomi korwa embaka ikomi. Nere ria oinyorete oranchere orate ng'a "Ah, engere iga gekorabuga aro, eh, mbuya ere. Esani buna bono chisani eragoteba ya amadeni, Amadeni. Engencho mokoboka e, mambia mambia, gocha bwone, getingwancha e, naki ekengokana boira. Nyore nerideni e, inchwangaye mogaso, erinde togambe naye, ogare nobotambe. Enyore nerideni e, inchwangaye mogaso, erinde togambe naye ogare nobotambe. Amadeni nare ayande yobororo, ayande are yemechando, ayande yogokumia, nechinde. Ehe. Yes. Igo bono ekero keria mwaatera bono muna banasungusia eh, bono banasungusia Kenya bono nabo mwatokire aye naye ziko Edwin Momanyi Yes. oyo onya gosira onsongo Yes. Elias King'oina Yes. na- naende bande

Igo rende nabo twarenge igoro bwenene. Ehe. Yes. Sante sana noigweto oyio akorwa ng'a Reziko Gichana buna achagete omosiki oye gocha gocha gwete ng'a omosiki nabo konyora ng'a kogochaka omosiki o tori gochaka omosiki ng'a ng'a bono ng'a bono tiga nyochake nabo konyora ng'a nororeri rore ime yao kwanyora ng'a nonya kare ore omwana a- egento nkere kere ime yao gekonya kogosuguma suguma Okonya gosanga amo naintwe onye kobwate ribori by the way ase ziko gichwana nabo ko torikire sms yao gwetera ibere ibere eyemo isano emo ibere chaka ne reta amagogi nario sms yaira anyare konyikina gaiga ase studio baadaye ninchi kwegorera esimi chiane gaiga ase studio ochi kong'akera gwetera 0715469925 nabego 0735707247 Minto FM Nyakarogo nimo gosindoke Evans Makori nere weekend boy eng'ira ne nani onye kore ase county ya Kisii nabo gotonyora gwetera 101.7 onye kore ase county ya Nyamira Nabo gotonyora goetera ase 91.7 nonye kore isiko ya gusii yaito nabo gotonyora goetera ase enchera ye ese eto box tokonya gosanga ase obwamo eyiga eh, eh, ebiro buna ebiga bia bono ekero keri bono mwa eh, mwa mwa mwa mwa mwatera eh, bana bana sungusia eh, bana sungusia Kenya Yes. bono bana sungusia Kenya Yes. chi album ire enga mwasogete buna bana sungusia Kenya

Ntobwate bana sungusia dot com Ntobwate bana sungusia extra Echi chiro ching'aki chichete Noo chiruete korwa ase bana sungusia Kenya Ah, I think iga abwo egento nkero ndaerese maybe abanto bande batamanye. Mhm. Eh, mbuya gochi kwanza natoke estudio nkerese. Yes. Ase eng'encho bana sungusia Kenya. Mhm. Elias okong'ina nere orenge ekiongozi Nere orenge ekiongozi ngaki eyio. engaki eyio. Aha. Lakini ekero Tom Sawa mweshimigo wa The Late nere a- are achete ime ase eband Mhm. obwate Nyamira Hotel nao twakabugiri Aha. togakerigereria tokareta eagenda Yes. togateba bono eh, bana Sungusia Kenya Mhm. tetakeiri go belong ase omonto Yande teti korwa Teba ng'a neye Eria ase y'omonto. keng'waina. Okay, ehe. Teba ng'a nere bono nare chairman ng'a nere eyaye. Aha. Buna bono Alisi abwate eyaye. Okay. So toka decide ng'a tiga bana Sunguzia Kenya ebe ecompany. Okay, ehe. Bono aba twensi pi tore ororo etore shareholders gose Ba- director, directors be company eyio. Ecompany ya bana Sunguzia Kenya. Aha. So ekere naigete engaki buna omwana ogokina kwaroka kwaika nge- nge- kwa- kwagacha bwa okwa nyuoma Ehe, Nkarora- kwagacha agasaiga. Eh, kwa- okwa nyuoma Ehe. nche nkarora naisaneirie Aha, nkaigora esaiga yane roho safi ntabwati bitina na monto aha. abana abo baminto nche nkaigora es- e- e- esaiga yane naende abande mbare baachete korwa ao bakambwatisi koigora esaiga abande bakabeka ebisigisa buna bono oyo ochete makambo Makambo nachete. makambo nachete omogaka oyio eria isiko nachete akamba egesie esasa Ehe. ngachaka egento tokoroka bana sungusia super stars Bana Sungusia Superstars. Igo o- oruete buna oruete korwa Bana Sungusia Kenya, Kenya. kogechiri gose gwatete ng'a bono nainche tiga ndarasoka ake igo. i think eh, abwo netakeire mombwate buya Ehe. Kiagera abanto bande gose ng'aki ebi twetanete nkaenda ngachaka ekiane.

Elias, omwana oking'waina moche okorogeta moe, enyomba mwa Nyasaye, abanto baigwanaine,

Eyio bono Zika aruete korwa Banasungusi ya Kenya agacha akarosia bosongo. Bono ekero keria kwarosia ebandi iga ya Banasungusi Stars mwaraigure chingero chiaye eh, nachichuta chutia ase engencho amang'ana amange mbwate na sikore ero. Eh, onde naro naende osogete korwa Banasungusi ya Kenya ekero gwasoka gwatebe gwasogete ogacha okabwatwa na babo Makambo eh, babo Egento nkere abwo kenga buna ekebiserero, Ehe. onye kore omokatoliki, Ehe. ekero ogokuna esaburi, Ehe. ase naro okobwate ebinto biri goika ase ekebiserero. Eh, kebisiro ni keroche. Ase banasungusia, Mhm. omonto obwate eriso kabisa, Mhm. momanyi Edwin Okenyatta. Momanyi Edwin Kenyatta. Naroche ng'aki momura oyo asoka iga. Ndochi bwagachire agasari. Lakini ase eng'encho arenge omonto omong'aini akarora ase agosoka enchera nasorogete, enyomba ya tata ebe ase kogwa, narosetie egento gete kere kim- kere ekebiserero kare ime Karime ya Sungusia, ime ya Sungusia Kenya. Kenya. Aha. Bakareko akarekodia egento keme egiansu sana egesito Ehe. egekong'u shuari egekong'u Ehe, ge- egento gekarore. akamanya koroka akamanya gokeroka ng'a banasungusia.com Aha. ekero ore omonto omwoge okobichwa egebisirero keria Mhm. omanyire omonto orenge omogeni atari na kai omura oyo tata ere akonywa manche ntigare akarua akarosia egento egekong'u sana Ehe. agekoroka banasungusia.com Mhm. so rende nere naro nasugete asini Mhm. lakini rende abake sana baramanya ekio Mhm. So nere obong'aini bwaye bokamenya kogoikire abwo. Akagenda, Ekero aka- akagenda nere agasokia a- a- arasogetie barasungusie.com. Eh, lakini onye tori mong'aini gose onye tari omanyete amang'ana ekebiserero Mhm. nabo arosete egento aratebe ng'aki iga nche nkorokwa bana sungusus eh, dot com Ehe. bono omwana naro oyomo nere Mhm. bono iga ngagerete nere obeire omogaka Ehe.

Bono ekero achicha, naende nario omwanso bono togochi gwansa ebandi bana sungusi aria, manyete ekero egento kegwansa nkebwate challenges. Yes. I think eh, tachi koba mokongu koremereria, Aha. akagenda. Ekero agenda aira naka, inche nkagendereria. Mhm. Ekero nagendereria nacha cross bana sungusi ya super stars bosongo, Ehe. agacha bono. Aha. Agajoin bana sungusi super stars. Aha. Nere buna nere omoisia omobe otari korierera inche oke morero, ogoteba ng'a inche mbwango onde, mbwango onde kegima iga mbwango onde. Ehe. Onga omobori naki bono kwaba bwango iga nkware korwa tiga torasuke ake agoteba ng'a yaya ase riko aye noyo ominto naende cousin kabisa. Ehe, korunka. Aye korunka kabisa, Ehe. tari gose ense eye nkokorwana. Ehe. Naende ense eye egento eke ntaete gokora mbwatisi. Ehe. Nkamo- akamboria nkamobori naki bono kwataka ng'a ntagete korosia ebandi yane.

Bono ngachia komwebera naki yakaratiga torasukie egento eke, Mhm. agantebia ng'a yaya boria emiaka yabe Yabeire. yabeire nkwarokana. Aha. Kabateba ase go ahead. Ekero aroka bono aria, abanto bakomootera omorero bakabora. Naende akaira nase naki? Inche ombwate. Gento eke mose tingotoba onye sauti yago tokoreti teiyo. Okay, Kabo- engero nere mobugetie ekero eh, bono okenda komobwatisia. Nkaenda nkamobwatisia. Engero nere mobugetie ebitina bianka.

Kirwande gose bii, you see, binto biria ebire nomo. Ekiagera nabo bono sungusia, bana sungusia nabarabwo barabwo ba- batete ng'a tiakweroka, Yeah. tiakweroka sungusia. Yes. Engeri inanye chakera eke twarenge gose omorero boria, Mm.

Toja gotandeka kwana ye rende. Erieta riatungusia nerieta ria masikani ingiya kobera abande mokoritumeka bobe. Abanto bare goikaransa nse gokombosia amang'ana asungusia nosiko gichana onsongo mosongo na momanyi. Bono ase epaneli ya komboshini kanyora oyomo orobarire ki?

Nkanyora nkorota ng'a monyonchogo arenge oyomo omoteri, lakini orore chirlebo, chirlebo chie chisani chiaye chire chinyinge sana abwate chia bonyakenywa nyakenywa Upendo, bwamogusi bwamogusi, upendo ehe, nini ehe. kamanya korengereria ng'a netakeire nare konyora abanto bambwate okoboko ebirengeri biane mbwenerete gotwara ebinto ebinge ngokora Aha. ntagetie gotwara Mhm. el- title ekoreka odibenga

Ekerengererio rinkire gensumbuete, timaeti gose Nyasae kananche gekerane. Ekiagera ebirengererio biane ebire ng'a ng'aki yare konyarekana omosiki oyo bwe chiband ne chikwaya chire osigwe ime enchera gete.